Дьоннору быраммыт көстөөбүт. Бүгүн биһиги манна олоҥхо толорооччу дьоннору мунньаммыт кэпсэтээри олоробут. Уопсайынан олоҥхо туһунан эттэххэ, бу саха олоҥхото тыһыынча икки үс биэһ сыла буолла диэн учуонайдарбыт чопчулаан тураллар. Ол кэм устата Үтүмэн үйэлэртэн саҕалаан Үөрэх билии суох эрдэҕинэ, олоҥхону күн бүгүҥҥү аанын тириэрдэн кэлбит дьоннорунан саха олоҥхоһуттара буолаллар. Олоҥхоһуттар урукку кэмҥэ уостан уоска, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ, нэһилиэктэн нэһилиэккэ, улуустан улууска бэйэлэрэ ыллаан-туойан, көрдөрөн иһитиннэрэн тириэрдэн кэлбиттэрэ. Онтон сүүрбэһис үйэттэн ыла бу олоҥхобут олох атын хайысхатынан эмиэ саҥалыы сайдан барбыта. Ол курдук, сурук-бичик сайдыыбытынан сибээстээн кинигэ буолан таһаарыллаллар этэ, суруллаллар этэ. Ол кэнниттэн аны бу биһиги олоҥхобут спектакль буолан туруорулла киирэн барбыта. Манна сүрүн төрүөтүнэн биллэн турар бу биһиги талааннаах олоҥхоһуттарбыт толорууларыгар кинилэр маастарыстыбалара, кинилэр биир киһи театра буолан толоруулара биллэн туран улахан оруоллааҕа. Аан бастакы кэлбит нуучча айанньыттара, үөрэхтээхтэрэ, позиционнайдар. Бу биһиги олоҥхобут, онно сөп түбэһэрин аан бастакыттан бэлиэтээн киирэн барбыттара. Тоҕо диэтэххэ, дьэ, олоҥхону улахан талааннаах киһи толороро. Манна кини хас биирдии олоҥхо персонажын ырыатын ыллаан-туойан уонна бу биһиги олоҥхобут ис хоһооно, сюжета, драматургическай айымньыга Сөп түбэһэр буолан эмиэ спектакль буолан туруоруллуутугар улахан оруолу оонньообуттар. Манна Саха сиригэр ылан көрдөххө, аан бастаан тыһыынча тоҕус сүүс алта сыллаахха Дьокуускай куоракка Бэт киһи бэлиэт бэргэн диэн Наара Уох олоҥхото, очутооҕу театр суох кэмигэр бирикээччиктэр куттарыгар туруоруллубут эбит. Маны табыһаччы турарааччынан, биллэн турар, наар оҕо бэйэтэ эмиэ буолбут буолуохтаах, кини эмиэ кыттыыны ылбыт. Уонна оччотооҕуга Дьокуускай куоракка дьэ түмүллэн олорор саха интеллигенциятын дьонноро кыттыбыттара биллэр. Ол курдук бу олоҥхоҕо Алексей Елисеевич Кулаковскай, Мария Ионова кыттыбыттара биллэр. Итинтэн саҕалаан ыла Саҕалаан сахалыы тылынан тахсар спектакльдар туруорулла киирэн барбыттар. Онон биһиги бу наара оһуохпут очутаауга үрдээх улахан биллэр олоҥхоһут буолан, кини олоҥхотун интириэһиргээн туруорбуттара эмиэ биһиги билигин ону үрдэҕин астынан уонна киэн туттан ааттыахпытын сөп. Онтон ити кэнниттэн Саха театрыгар сэрии иннинэ Туйаарыма Куо уонна Ньургун Боотур диэн олоҥхолор туруоруллубуттара. Дьэ, итинтэн ыла эмиэ тыа иһиттэригэр кыра-кыралаан олоҥхоттон быһа тардыылар уонна олоҥхосыалай олоҥхонон даҕаны туруоруллуулар барбыттара. Онтон сэрии кэнниттэн дьэ уус-уран сабандьыны сайдыытыгар биир сүрүн күүһүнэн спектакль хайдыы көрдөрүүтэ буолбута. Бу спектакльларга эмиэ оччотооҕуга элбэх улахан репертуар суоҕа, Ол иһин сүрүннээн олоххолортон турараллар эбит. Биһиги улууспутугар сэрии иннинэ Баатаҕайга олоҥхону туруора сылдьыбыттара биллэр. Онно олоҥхоһут Прокопий Наумович Соловьев туруорбута. Кини күн тобуур диэн олоҥхону туруоран, дьэ ол саҕана буханнык аатыран, Нам сиринэн уонна оччотооҕу бэйэлэрин чугастарынан кытар холкуостарынан гастроллаан аатырбыттара сураҕырбыттара. Онтон сэрии кэнниттэн буоллаҕына эмиэ ити олоҥхо биэһин сыллар хаҥылыныыларыттан, түөрдүөн сыллар бүтүүлэриттэн эмиэ олоҥхону туруоруу буолбута. Оччотооҕу кэмнэртэн дьэ саамай эрдэлээбитэ биһиги билэрбитинэн бу Бороҕоннооҕу оройуон кулуубугар Ньургун Боотур уонна Күн Тобур диэн олоҥхолор туруоруллубуттара биллэр. Уонна биэн сыллар хаалыныларыттан ыла очотооҕуга Артамонов Илья Иванович Баатаҕай кулуубугар үлэлии тиийээтин эмиэ элбэх спектакль туруорбуттара. Онтон биирдэстэрэ Ньургун Боотур олоҥхо буолар. Итинтэн саҕалаан дьэ биһиги улууспутугар олоҥхону туруоруу буолуталаан барбыт эбит. Холобур, ол кэнниттэн бу алта уон сылларга эмиэ быһа тардан эбэтэр спектаклынан туруоруу буолбут. Холобур, Дымайаҕабыта, Ньургун Боотур туруорбуттар. Онтон кэнники аҕа уон сылларга, тоҕо уон сылларга эмиэ кыралаан да буоллар олоҥхо туруоруута иһин барбыт. Дүпсүҥҥэ новогодин үлэлиир кэмигэр, баар кэмигэр эмиэ Түскэн Күнерили диэн олоҥхону өстөөҕө спектакльынан буолбакка, олорон эрэн персонажтарынан үллэстэн толоруу буолбутугар оннук толорбуттара. Онон биһиги бу бүгүҥҥү биэриибитигэр ыҥыран олоробут манна Бурцева Татьяна Петровнаны, Кини буоллаҕына, Баатаҕайга диэн сыллар саҕаланыыларыгар Дьокур Боотуру туруорууга кыттыбыт. Анна Васильевна Аммосованы кини алта уон сылларга Майаҕаска эмиэ олоҥхо туруоруутугар кыттыбыт. Ньургун Боотур олоҥхоҕо уонна бу аҕа уон сылларга Дүпсүн кулуубугар Күнэрили олоҥхоҕо кыттыбыт Павел Дмитриевич Прибылых. Билигин биһи кинилэртэн, очутаҕа кэмҥэ хайдах кыттыбыттарын туһунан ахтыылары истиэхпитин баҕарабыт. Тыл мин урут оҕоҕуттахпына манна биирдэ ийэм ыллаабытын истибитим дьиэ буой дьонумун хаачыйаргээбитим оттон кэники ол суобуйа оҕоньорун намын наумабыс биһиэхэ кэлэн эмиэ ыаллары кэрийэһэйдэн олоҥхолуур этэ онно олоҥхотун эмиэ биһирээн сини истэ оҕуһайдаммын истэр этим Онтон кэлиги Москваҕа кириэм иннинэ дук этэх тур Устин Гаврильевна нохсаалаттаах кыланарына олоҥхо туруорбуттара баҕана баатаҕай буолла абааһы буолла анна онон эһиги дьэ кулуку киирбэккит диэн көрө оҕолоро биһигини киллэрбэтэхтэрэ ону мин биһи күүспүтүнэн кэники буолан эттэҕинэ киирбиппит онно бу олоҥхо ырыаларын барытын истибиппит ол истаннараммыт

Слепцова Балбаара диэн баар этэ. Ол анаахын кэнсиэргэ куруук блокпостаах тахсан Сиэнэҕэ атаҕын эрийэ ууран олорон оллоонноон олорон эрэн араас олоҥхолоруттан барытыттан быһыта тыытан эмиэ ыллыыр этэ. Ону кытта Намыын оҕонньор ол Соломойуоп Намыын оҕонньор дьэ араас ол олоҥхо Оруолларын бука барытын бэйэтэ толоттубут. Ону биһи наһаа интэриэһиргээммит истэр этим бу. Туохха дьикти ырыата идэммит. Ону наабап олоҥхоһуттары наары үтүктээҥ дэ, диэбитигэр бардаргыт эрэ дэ куру ыллыы ыйын сылдьар буолар этибит. Нукулайдаах саабаттан туох да олоҥхоҕо кыттар киһини барытын үөрэтэллэр. Туох баар ырыатын тойогун, таҥаһын, сабын,

Ол адьака олоҥхолуур эдэр ыаллара барытын кэрийэ сылдьар. Ону биһии барытын бары эккирэтэ сылдьаммыт истэр уонна наһаа биһириир этиммин. Онтон дьэ кэлин буоллаҕына ити Майаҕаска киирэммин мин наар дояркалаабыт киһибин, отут сыл дояркалаах. Ол иһин ырыанан иҥин улаханнык дьарыктамматаҕым. Онтон кэлин ити алта уон түөрт сыллаахха ким Нововодин Лаврентий Петрович диэн киһи Кэлэн биһиэхэ кулуупка үлэлээбитэ. Кулууп дириэктэринэн ол үлэлии сылдьан ити Ньургун Боотуру туруорбута. Онно дьэ миигин ол эн хайдары куолаһын үчүгэй быһыылаах, онон хайаан даҕаны бу туохха Туйаарыма Куоҕа эн ыллаа диэн аҕалан үөрэтэн Туйаарыма Кууну мин толорбутум онно. Ону буоллаҕына Ньургун Боотуру бэйэтэ туруорбут оруолун кинини бэйэтэ оонньообута уонна ким Үрүн Уоланы булар Торовокоп Дьөгүөр ким ити кылааннай оруолларын эрэлдиибин. Абааһы кыыһым болуоччутааҕы оскуола кыыһа ким Орлова Еля диэн баар. Ол толорбута. Аны ким була эмиэ оскуолаҕа учууталлыы кэлбит Нового ким диэн баар этэ. Ким диэн ким Уу, дьаат өйдөөбөт. Ол толорбута тугу ити онтон боллаҕана тугу боллаҕана ол туйаарымы куну мин оттон кими боллаҕана абааһы кыыһын ол ийэлэ толорор аны боллаҕана ким ол куһунун дьала Айыым ысы даҕаны буоллаҕына, ол ыскырахпынны Туонньата олорбута. Онтон дьэ кэнники буола бары уларыйа-уларыйабыт, сыһдьыппыт, ол кэмҥэ буоллаҕына бу чугас нэһилиэктэринэн Кострога сыдьыппыт курбааҕынаан, тугунаан, сыырдааҕынаан, баатаҕайнаан сыдьыппыт уонна буоллаҕына кэнники ити туохха барар бу чугас чараҥҥа бырооһун кэнники алта уон алта сыллаах бырооһуҥа национальнай бырааһынньык диэн буолбута сахалар сахалыы холобутуохха онно тахаммыт ол биир онно кыттыбыппыт оло барытын турарбыппыт ньургун баатыр онно ол тахан кыттан адьа хайҕаабыттара ол онно ити миэхэ туох биэрбиттэрэ холбуйа скакатурка

Уонна манна бэйэбитин манна толорутуохха чараҥҥа манна оонньоотохпут уонна улахан кэлбики ханна да суох ону ол нововойден адьакай олох ыллаабат икиини ыллатыах курдук этэ ынырыктык биэрэтэр этэ олох сатаабатахпына даҕаны олох мөҕө-мөҕө иһин үчүгэй баар дии үөрэтэр этэ, бэйэтэ буоланда тыгыргыһыт этэ новогодин. Уонна туохха. Оттон бэйэтэ ынныктыы үчүгэй толорбута ол тугун. Бэйэтэ оруолун. Оччотааҕы ол хатска түһэриҥин диэн бу маннык иһи курдук устуруҥин диэн баара үчүгэй да буолуо этэ. Оннук суох буоллаҕа. Онно билии биһи олох ити өйбүтүгэн өйдүүрбүт нэлэ өйдүүбүт. Олох тайан өйдөөбөппүт. Олох наһаа үчүгэйдик толоруллар этэ. Кинилэр ити оҕонньоттор Новогодин уонна ити дьөгүөр кимтэр олукуон оруолларын наһаа үчүгэй толороллор этэ. Биһи диэн тыллаах мээнэ буоллаҕа дии. Ону ол туох да олох алдьарха улаханнык, наһаа күүстээхтик, наһаа күүстээх уоластаах эбит били санаатахха наһаа үчүгэйдик үлэ этэ. Онно бывает олох уонна оттон үөрэтэрэ буоллаҕына олох киһи быһыытынан наһаа үчүгэй олох үчүгэй баай да олаайын хатаан да лаабат буоллаххына олох олох ыллатар курдук кини үөрэтээччи ол иһэтэ биһи хымыйана оннан лаабыта буолбуппут уонна боллаҕына то те оҕордахпына буолла дьоҕо бэһэлискэй диибит бэһэлискэй диэн оҕонньор или билигин э, хурур быраас баар дии Евгений. Ол эһэтэ. Ол эһэтэ буоллаҕына дьэ оһуобай ырыаһыт этэ олох. Олох биһи оҕо дэхпитинэ наар киниэ киретэ сылдьаммыт ол истэр этибит. Ыалы ыалына киэһээ олоҥхолуур, кини олоҥхолуурун билигин телевизия, отчута телевизия диэх олох буолла. Ону кини ыллыырын наар истэбит. Эккирэтэ сылдьан дьэ бары ыал ыалы ыалынан эккирэтэммит дьэ ол

Ол Ньургун Боотурга оонньообуппуттан алта уон түөрт сыллаахха ыллаатаҕым дии. Алта уон алта уон алта сыллаахха дылы. Онтон дьол хара ким туйааҥҥа окуо хараҥа хаайыһытан ыллаабыт ырыатыттан быһа тардыы биир купи

Онтон үрүн буолан кэлэн быыһаабытын кэннэ Ньургун Баатыр даахханан быыһаабытын кэннэ көҥүлгэ таххан баран үөрүү ырыатыттан эмиэ биир күппүлүөтү быһа тардыы